F'dan il-filmat nixtieq niddiskuti l-esej personali bil-Malti. Dan il-xogħol qed isir fil-kuntest tal-proġett eh, immexxi mill-Università ta' Malta jismu Essays Beyond Borders, eh, kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea għal programm Erasmus Plus u mexxi mill-Professur Mario Aquilina, l kollega tagħna fid-Dipartiment tal-Ingliż Dawn ir-riflessjonijiet huma meħudin ftit jew wisq mill-workshops li jien qed nagħmel ma' dawk li jixtiequ jiktbu l-esej personali bil-Malti. Bdew f'Ottubru tal-2024 u komplew matul dik is-sena akkademika u issa fis-sena akkademika 2025-2026. Ħa ngħaddi mill-ewwel għall-preżentazzjoni fil-qosor tal-ideat ewlenin li nixtieq nippreżentalkom. L-ewwel nett nixtieq ngħid li l-essej personali bil-Malti huwa huwa fenomenu pjuttost huwa ġeneru pjuttost reċenti minkejja li l-essej fit-tradizzjoni Ingliża Anglosassona speċi għandu storja twila fil-Malti, nafu per eżempju li lejn l-aħħar ta' snin 30 Ġużekket Kuti kien qed jikteb dwar il-xewqa tiegħu li nibdew niktbu l-esej bil-Malti fil-kitbiet tiegħu ta' fleħen il-Malti. fil-verità il-format tal-esej personali kif propost minn min Mario Aquilina u format li għandu tradizzjoni twila li tmur lura mill-inqas sa Michel de Montaigne Dan il-format huwa format li jaqbad jaqbad ċertu ritmu mal-pubblikazzjoni tal-ġurnal elettroniku online Afroconfuso mal-kitbiet ta' Kurt Borg u Omar Inxei u l-pubblikazzjonijiet tagħhom u anki naturalment il-pubblikazzjonijiet ta' bħala kotba ta' Afroconfuso f'daw l-aħħar sentej. Dan huwa ġeneru li joffri potenzjal kbir għal kitba letterarja bil-Malti. Fil-slajd li għandkom u dimkom, jiena ktibt il-kitba tal-esej letterarju dwar ximkien, għaliex għax daw il-sessjonijiet ta' kitba fiħdan dan il-proġett iffukaw u qed jiffukaw fuq il-kitba ta' post Il-mod kif kif l-essej personali jista' jesplora, jirrakkonta, jirrifletti fuq post. Hemmhekk meta meta tlabt lill-disinjaturi tal-Università biex joħolqu li dan il-poster kont għadni indeċiż dwar l-isem li għandna nagħtu lil dat-tip ta' essej bil-Malti. Kien hemm mument meta xtaqt insejjaħlu l-essej letterarju, l-essej letterarju personali. Illum il-ġurnata naħseb illi minħabba li ħafna nies jassoċjaw l-esej letterarju mal-esej kritiku dwar il-letteratura, naħseb li t-terminu li joqgħod l-iżjed huwa t-terminu l-esej l-esej personali. Anki għaliex jixħet mill-ewwel din l-attenzjoni fuq il-vuċi individwali ta' min ikun qed jikteb, fuq l-aspett suġġettiv, id-dimensjoni suġġettiva personali ta' dan it-tip ta' esej. Minkejja li fl-esej personali m'hemmx biss id-dimensjoni personali. Waqt il-workshops nistaqsi lil dawk li qegħdin jieħdu sehem għaliex interessaw ruħhom fl-esej. U waħda mill-riflessjonijiet li toħroġ minn min, min, min din l-esperjenza tal-kitba tal-eżej personali matul daw l-aħħar sentej, eja nieħdu Mejju tal-2023 u l-bidu ta' Afro Konfużo bħala jisu l-bidu tal-kitba tal-eżej personali f'dan il-format bil-Malti. U allura għal dawn l-aħħar issa sentej u nofs. Eh, dan il-format, dan il-ġeneru ta' esej, eh, ta' esej personali, kiseb eh, kiseb ċertu suċċess għal ħafna interess ġibet l-attenzjoni ta' nies illi jew ma kienux jiktbu bil-Malti, jew ma kienux jiktbu, eh, jew kienu jiktbu forom oħrajn ta' letteratura, poeziji, novelli, romanzi, u raw il-possibilità illi jew artikli, per eżempju fil-gazzetti, jew, jew f'postijiet oħrajn, fil-rivisti, eh, akademiċi. Eh, imma f'dan il-ġeneru tal-esej personali raw potenzjal kbir biex jesprimu roħom, eh, b'modi differenti u jmissu ma' suġġetti li il-formati l-oħrajn, il-ġeneri l-oħrajn ta' kitba tagħhom ma joffru l-om biex dik il-possibilità li jesploraw. Naturalment kien il-kitba tal-esej personali bil-Malti titlob il-qari ta' essays, essays ta' dan it-tip, kemm b'lingwi oħrajn kif ukoll bil-Malti. U din l-esperjenza ta' qari naħseb li hija aspett importanti ħafna ta' tħejja tagħna biex nikbu eh, dan it-tip ta' dan it-tip ta' xogħol. U naħseb ukoll li l-esperjenza ta' Afro Confuso u ta' ktiba bħal Kurt Borg eh, u Marin Xej u oħrajn hemm numru ta' oħrajn li qed jagħmlu xogħol verament interessanti, turi illi hemm il-ħtieġa ta' żvilupp, jiġifieri li dan huwa lingwaġġ illi illi jrid jinbela ma' żmien, illi jrid li jrid eh, jikber biex ngħidlek ma' żmien. Eh. U, u m'għandniex m'għandniex eh, nisottovalutaw l-importanza tal-ħolqien ta' din it-tradizzjoni, ta' dan il-lingwaġġ, ta' dawn il-lingwaġġi. Naturalment meta toħloq lingwaġġ, l-ewwel ħaġa li jagħmlu l-awturi hija li jitbedu minnu. Imma jitbedu minnu għax ikun stabbilit għax bil-mod il-mod qed tinbeda tradizzjoni. Allura hemm sfond illi jistgħu jiktbu fuqu biex ngħidlek kemm lingwaġġ jew lingwaġġi li qed jistabbilixxu ruħhom. U hemm ukoll metodi li qed jistabbilixxu ruħhom għaliex waħda mill-affarijiet li hemm fl-esej personali hija in-nuqqas ta' format fiss, in-nuqqas ta' format riġidu. U allura dik il-libertà li hija liberatorja naħseb li hija importanti ħafna u naħseb li qed qed tiġbed l-attenzjoni ta' dawn in-nies kollha li li qed jibdew jesperimentaw b'din il-forma ta' kitba għax tiġbidhom lejha proprju din il-libertà, naħseb li tagħtihom ħafna possibilitajiet imma wkoll sa ċertu punt toffrilhom l-isfida li jridu jsibu kif jimxu per eżempju minn mill-kwotazzjoni ta' xogħol ta' ħaddieħor, għal riflessjoni personali, possibilment għal aneddotu personali, eh, u mbagħad lura lejn eh, xi tip ta' analiżi ftit iktar akademika, kritika, possibilment intellettwali. Eh, din, din il-formola li titlaq minn min, min post, minn moment, minn min emozzjoni, minn ġrajja u ma tqieċ id-destinazzjoni ta' dak il-vjaġġ quddiemek imma tagħżel li timraħ mingħajr ma jkollok destinazzjoni fissa, mingħajr ma jkollok punt tal-wasla fiss. Dawn huma kollha mhux biss esperjenzi ta' kitba u ta' kreattività, imma anki anki lingwaġġi, anki formati, anki metodi ta' kitba li aħna rridu kollettivament nitrawmu fihom u individwalment insibu l-metodi tagħna, it-toroq tagħna, il-mogħdijiet tagħna li jidhrilna li jistgħu jwassluna biex inwasslu l-esperjenza tagħna bl-iktar mod effettiv. L-esperjenza tagħna kemm kemm bħala bnedmin, kemm bħala parti minn min, mhux biss mill-umanità, ma anke mill-ħolqin kollu le, imma anke bħala bħala kittieba li, li rridu insibu l-frasijiet, il-ritmi u speċjalment il-vuċi. Ġifieri veru se nikbu fl-ewwel persuna jien Imma x'tip ta' vuċi se tkun di? Se tkun vuċi b'saħħitha, se tkun vuċi aggressiva, se tkun vuċi eh, konfidenti ħafna, se tkun vuċi fittiexa, se tkun vuċi illi tesponi ruħa għal-djufijiet tagħna li tikxef id-djufijiet individwali tagħna, x'tib ta' vuċi se tkun? se tkun vuċi li tkellem lil xi ħadd partikolari. Dawn kollha possibilitajiet. U x'nixtiequ nagħmlu blesej? Naħseb di mistoqsija oħra importanti. Eh, x'naħsbu li tista' tagħmel blesej? Imma anki x'nixtiequ aħna nagħmlu blesej? Eh, x'inhu l-iskop li nikbu esej u mhux u mhux romanz, mhux novella? kif rajna mill-rumanz il-ġdid ta' Karl Schembri, Ħlisna mid-deni, l-immaġinazzjoni wkoll hija forma ta' realiżmu jew jew qatt ta' realiżmu, anzi kultant l-immaġinazzjoni eh, tillibera ir-realiżmu għaliex permezz tal-immaġinazzjoni nistgħu Nesploraw emozzjonijiet kbar ta' frustrazzjoni, ta' rabja, ta' diqa profonda, ta' niket, illi forsi bit-tekniki stabbiliti tal-moviment realista ma jirnexxilniex nesploraw jew ma nħossux li nistgħu nesploraw bl-iktar mod effettiv. Allura f'dan is-sens eh, aħna nafu li ħdejn letteraturi oħrajn għandna ċerti għandna ċerti sfidi. U dawn l-sfidi ġejjin mill-fatti li m'għandniex tradizzjoni twila. Fl-istess kien naħseb li għandna wkoll eh, opportunitajiet kbar għaliex nistgħu nitalmu mit-tradizzjonijiet ta' letteraturi oħrajn, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Taljan, eh, bl-Arbi, bl-Ispanjol, fl-Amerika Latina ngħidu aħna. Nistgħu nitalmu minn dawn l-esperjenzi letterarji u noħolqu it-tradizzjoni, it-tradizzjoni tagħna. U nasib li dan diġà qed jiġri, diġà qed jiġri bil-ħafna essays eh, importanti, eh, kuraġġużi li qed jinkidbu. F'din il-preżentazzjoni nixtieq inħares lejn il-karatteristiċi ewlenin tal-ġeneru. Naturalment din hija preżentazzjoni suġġettiva ħafna, ngħidu aħna hemm ħafna eh, opinjonijiet differenti dwar kemm irid ikun twil. Jew kemm jista' jkun twil, l-esej personali, hemm min jgħid li għandu jkun mhux inqas, forsi mhux iżjed, mhux wis iżjed minn 5,000 kelma, min jgħid li jista' jkun ktib sħiħ, mitej faċċata, hemm min jgħid li għandu jkun iqsar. It-tradizzjoni limitata ma teżisti tal-esej bil-Malti, tal-esej ejja ngħidulu personali bil-Malti ta' qabel Afro Konfużu, ta' qabel Mejju 2023 hija tradizzjoni ta' esej li normalment ma jaqbis il-500 jew l-iktar l-iktar l-1000 kelma. U ħafna drabi daw kienu jkun jew editorjali fl-eħen il-Malti, jew jew fil-Malti ngħidu aħna l-kitbiet eh, miġburin madwar il-ħajja ta' faxar eh, kodba ta' ġabriet ta' essays u ta' artikli ta' blisem ta' madwar il-ħajja ta' Ġuże Akulina. Il-kitbiet ngħidu aħna ta' Ġuże Kassar Policino, meta kien għadu żgħar fil-verità ħafna minnhom miktubin lej is-snin 40 ta' seklu 20. Daw kienu kitbiet li għandhom element ta' tifkiriet, ta' kważi ta' autobiografija, jisom ritratti speċi, sketches mill-modi ta' min ikun qed jikteb, jew riflessjonijiet fuq soċjetà bħal ta' Albert Cassola, riflessjonijiet fuq eh, il-kultura, anki ta' Casar Policino, riflessjoni fuq il-politika, fuq il-filosofija daw jiġu iktar tard. U, u nsibuhom miġburin ġabrit differenti li, li, li tanalizza Jessica Mikalla fil-dottorat tagħha. U mbagħad anki blajnuna tal tal-intelligenza tal-programmi ta' intelligenza artifiċjali li għawek qed nirreferi għalihom bħala ċettax, ċaġibiti insomma kif kif għawb jirreferi għalih ehm, Michael Spaniel. Ehm, daw il-programmi eh, tal-ġen AI kif kif kif jippreżentaw eh, il-possibilità, il-mod ta' kif tirrakkonta post. għaliex f'dawn is-sessjonijiet qed nifoka fuq fuq post jew nitlaq minn post. Mhux post biss, però ovvjament anki anki l-ġisem, il-preżenza tal-ġisem f'dak il-post kif il-post jirreaġixxi, kif il-ġisem jirreaġixxi għal dak il-post. Imma anki ġrajjiet li jorbtu l-ġisem ma' post li, li, li markaw li jħallu l-ilma tagħhom kif jgħid kif jgħidu l-karm fuq post jew fuq ġisem. U l-punt ta' tluq ftit riflessjonijiet fuq minn fejn jista' jitlaq. Għax jista' jkun il-punt ta' tluq ta' ta' esej personali. Mbagħad il-qudiem nixtieq nħares lejn Ma dan nagħmlu probabbilment eh, filmat ieħor il-kredu tal-indixxiplina qed insejjaħlu jiena ta' ta' Drisk Sikes il-kittib il-kittib eh, Marokkin eh, welet Casablanca li jikteb bil-Franċiż fuq l-essentjer dil-indisciplin Aħna normalment nasib bil-Malti ngħidu nuqqas ta' disċiplina, però biex ma, ma, ma tkunx frażi sħiħa ħanuża il-kelma kif jużawa bil-Franċiż u anki bit-Taljan, jisentjeri dell-indisciplina eh, fil-verżjoni bit-Taljan ippubblikata minn Mesoġea. Hemm ukoll naturalment ir-riflessjonijiet ta' Tim Parks fuq l-essays ta' Montaigne. Ħafna nies, mhux kulħadd, imma ħafna nies iqisu lil Montaigne bħala l-fundatur, speċi l-ewwel l-ewwel essejista eh, awtur tat-tip ta' essay li qed nitkellmu fuq hawnhekk minkejja li l-essays ta' Montan mhumiex twal daqs l-essays ta' Omar Inxe jew l-essays ta' Kurt Borch jew l-essays ta' Davinia Hamilton u oħrajn. Ehm, imma naħseb li riflessjonijiet fuq jisu l-prinċipji ewlenin ta' ta' Michel de Montaigne kif jinterpretom Tim Parks huma riflessjonijiet importanti għalina għaliex joffrunna anki ftit spunti dwar x'nistgħu nagħmlu aħna bl-esej. Imbagħad hemm xi pariri li sibu online fuq kif tikteb esej personali, hawnhekk qed inħares lejn Hawnhekk se nħares lejn lejn sit partikolari imma hemm oħrajn biex nieħu xi ideat minnhom u anke biex biex nwarrab ideat oħrajn għaliex naturalment online issib minn kollox u mhux kollox ikun jott għalina jew mhux kollox ikun jott għalija mbagħad kulħadd jara x'jixtieq jagħmel hu. Semmejt diġà l-isfidi eh, ta' jew uħut mill-isfidi ta' tal-kitba tal-esej personali bil-Malti, imma naħseb ukoll li hemm diġà ħafna affarijiet li jistgħu jispirawna, ħafna kitbiet li jispirawna, l-esej personali iktar filosofiku li jikteb Kurt Borch, l-esej personali iktar fil-forma ta' tiftix kulturali, tiftix arkeoloġiku fil-kas ta' Huma Rinxej u Burmes, l-esej personali iktar soċjoloġiku, jek trid kulturali, storiku, politiku, sens wiesa' tal-kelma, fil-kas tal-esejs tiegħu ta' Huma Rinxej fuq fuq l-istorja tal-komunità queer f'Malta jew tal-persuni queer f'Malta, persuni gay. Xogħlijiet bħal bil-moħbi fil-bera, ġewi ġewi tilbes tabu jinza dak it-tip ta' xogħol, ma mbagħad anki l-esej iktar personali, autobiografiku imma fl-istess ħin anki ġeopolitiku. L-istorja ta' Malta, daw il-ħafna saffi li kontinwament jitlu f'xulxin fil-ġabra stupenda ta' essays tiegħu s-sidre, ħames essays li hu li Omar Inxej eh, publikom separatament fuq fuq Afrokonfus huma dejjem bil-pjani li dawn huma sensiela ta' essays, katina ta' essays li se jinġabru f'xogħol wieħed u fil-fatt ġew pubblikati f'Novembru tal-2025 bħala bħala ktieb, bħala ktieb wieħed, tista' tarhom bħala essay wieħed twil, tista' tarhom bħala ħames essays eh, f'sensiela f'sensiela waħda. Aħna normalment il-kitba letterarja u r-riflessjoni intellettwali nħobbu nifirduhom minn xulxin. Issa l-esej, l-esej personali, u hemmhekk ovvjament nistgħu nżidu l-element suġġettiv, l-element personali, kultant l-element personali ħafna, dawn l-esej personali jiġborhom flimkien. Eh, u hija sfida, kultant l-esej personali xaqleb iżjed iżjed lejn l-autobiografiku, iżjed lejn djarju, iżjed lejn riflessjoni filosofika, politika, soċjali, kulturali. Kultant, kultant tispikka il-letterarjetà. Għalhekk Għalhekk l-essej personali jista' jieħu xejriet differenti. Naħseb li waħda mill-iktar affarijiet importanti hi li u din qed narawha fil-workshops, rajniha u qed inkomplu naraw fil-workshop. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti hi li nħarsu lejn il-ġeneru tal-esej personali kif nipprovaw nikdbuh u kif se nipprova nippreżenta hawnhekk f'dawn f'dan il-filmat li nħarsu lej dan il-ġeneru bħala opportunità, bħala possibilità, bħala ispirazzjoni, imma mhux bħala mhux bħala mhux bħala gaġġa, mhux bħala katina li se torbotna. Imma jekk xejn katina li se toffrinna ħolqa wara l-oħra ta' possibilitajiet. Allura naħseb li l-preokkupazzjoni tagħna aħna hawn nidħlu l-eżej personali m'għandix kontinwament tkun imma din nista' ndaħħalha di tidħol f'eżej personali ma naħsibx li dik għandha tkun il-preokkupazzjoni tagħna. L-eżej personali x'opportunitajiet joffrilna, x'possibilitajiet jissuġġerilna u kif nistgħu Jisu nisfidaw lilna nfusna, nixprunaw lilna nfusna biex nużaw il-possibilitajiet ta' li joffrilna l-esej, l-esej personali, tal-esej personali biex niktbu dak li nixtiequ niktbu aħna. Jew dak li nistgħu niktbu aħna. X'kultant il-ġeneru li jista' jimbuttana biex naraw affarijiet li nistgħu nikbu li nirrealizzaw aħna u nikbu li huma importanti ħafna għalina. F'dan is-sens allura naħseb li l-ġeneru li jista' jista' saħan sitra jgħinna biex niskopru li nafusna. U naħseb waħda mill-esperjenzi li nieħdu minn Montaigne u minn kitib oħrajn hija li Nibdew niktbu, nafu minn fejn se nibdew, nagħżlu minn fejn se nibdew, naqbdu l-emozzjoni li rridu nirrakkuntaw fil-bidu, il-ġrajja, il-post, l-inċident u l-bqija, l-kulur, ma nafx, ir-riħa, l-esperjenza partikolari, t-tifkira, naqbdu dak l-ewwel spunt. nibdew niktbu, u mbagħad inħallu l-kitba tmexxina għax naħseb li l-esperjenza li anki qed naraw f'daw il-workshops ta' Essays Beyond Borders ta' Ġisem Ġrajja Post. Eh, qed turina din l-esperjenza li eh, nitilqu minn post, nitilqu minn moment, nitilqu minn ġrajja u kważi kważi bil-forza tal-lingwa, bil-forza tal-letterarjetà, immorru f'postijiet, nesploraw postijiet, nesploraw emozzjonijiet, tifkiriet, ġrajjiet li ma bsarniex li li konna se nisploraw imma li nirrealizzaw li xtaqna nisploraw ma ma konniex konxi. Kważi kważi għandek din, din l-esperjenza li jintu tikteb l-esej personali eh, tikxef li l innifsek li l innifsek speċi, tirrealizza li, li dan il-ġeneru qed jgħinek tiskopri sansitra lilek innifsek u dak li hu importanti għalik. Wieħed mill-pariri li ħafna drabi jingħatu meta nitkellmu dwar il-kitba tal-esej personali hija li nevitaw it-ton didattiku, ton pretenzjuż. Għalkemm il-vuċi ta' Montagne hija vuċi ċara, il-pożizzjoni tiegħu mhijiex kategorika, anzi ħafna drabi jirrifjuta dik il-pożizzjoni kategorika, mhux għax m'għandux pożizzjoni, mhux għax m'għandux idea ta' xi jrid jgħid, mhux għax ma jafx xi jrid jagħmel u ma jafx x'in il-pożizzjoni tiegħu, imma mhijiex pożizzjoni fissa kategorika u ċertament mhijiex pożizzjoni li, li fiha jrid qabel xejn jgħallem. Naturalment, aħna u nirrakkuntaw għandna din id-dimensjoni speċi li qed nispjegaw ħaġa li qed nitkellmu fuq ħaġa li għalina importanti u li nħossu li tista' tkun importanti anke l ħaddieħor, imma ma ma nitilqu speċi ma nix nitilqu bil-ħsieb li dak li se nagħmlu huwa eżerċizzju essenzjalment li permezz tiegħu nagħlmu lil ħaddieħor lil qarrija tagħna. U ċertament li mhux eżerċizzju li jidrinna li permezz tiegħu se nuru kemm aħna bravi insomma. Dik dik żgur li mhijiex mixtieqa insomma fl-esej fl-esej personali. Il-karatteristiċi ewlenin tal-ġeneru, naturalment il-vuċi personali hija prominenti. Jien, dak kollu ngħidu lill-istudenti ħafna drabi meta jikbu esej argumentattiv, tantx toqgħod titkellem fuq hekk innifsek imma iddiskuti l-argument, ħares lejn l-argument minn perspettivi differenti. Dan naturalment jistgħu nistgħu nagħmluh ukoll fl-eżej personali imma L-iktar ħaġa importanti forsi hija li nesploraw kif inħossuna aħna fuq da suġġett, kif inħossuna aħna fuq dan il-post, kif inħossuna aħna fuq din il-ġrajja, kif inħossuna aħna anki permezz tal-esperjenza ta' ġisimna, tas-sensi tagħna, fuq dan is-suġġett, fuq dan il-post, fuq din il-ġrajja. U d-direzzjoni hija fit-tiexa. Hemm tluq, hemm punta tluq imma m'hemmx destinazzjoni. Destinazzjoni hemm riflessjoni però wkoll. Ġifieri jekk qed niktbu dwar post, ikun sabiħ li nfittxu li nagħmlu riċerka dwar L-istoria ta' dak il-post, x'seħħ f'dak il-post. Tajjeb li nistaqsu lin-nies li għexu f'dak il-post jew li għexu dak il-post li jiftakru affarijiet li forsi ma niftakrux aħna. Tajjeb li nanalizzaw dak il-post, nanalizzaw kif inbidel maż-żmien ngħidu aħna. kif, kif inbidlet it-tifsira tiegħu għal nies differenti dak il-post. Xi jfisser għal nies differenti ma dejjem bil-ħsieb li naraw xi jfisser għalina, għalina personali. U nirriflettu fuqna bħala persuni li għanna persuni individuali li għanna l-esperienza partikolari tagħna fuq dal-post jew fuq din ġrajja. U allura fit-test fil-kitba tal-esej personali, sikwit ikun hemm kwotazzjonijiet, Michel de Montaigne mimli bihom pratikament kull paġna li tqalleb se ssib kwotazzjoni ġieli tnejn mill-kitbiet tar-Rumani, mill-kitbiet klassiċi tar-Rumani. Hemm referenzi kontinwi fl-esejs ta' ħafna nies għal kitbiet ta' ħaddieħor, għal mużika, għal films. Narawha ħafna di, pereżempju, fil-kitbiet ta' Loran eh, Vella jew ta' eh, jew ta' Joseph Gatt, pereżempju ta' Joe Gatt, eh, l-edituri imma anki l-kontributuri ta' Afro Konfużu. Ehm, f'ħafna drabi fl-esej personali hemm ukoll ir-rakkont ta' ġrajjiet, ir-rakkont ta' esperjenzi. Ngħidu għandna s-sidr jibda bil-rakkont pratikament ġurnalistiku ta' splużjoni li kienet seħħet mal-bini ta' ma' bomba, bomba insomma li kienet qedet ma' ma' l-faċċata tal-uffiċċju tal-Libyan Arab Airlines eh, f'Malta. U eh, il-punt ta' tluq huwa dak u għandek prattikament qisu kważi kważi għandek rakkont polizjesk, ċertament rakkont eh, ġurnalistiku hemmhekk. Kelma interessanti hija din il-kelma li li sekwiet nassoċjaw ma' l-esej personali eh, li hija diżorjentament, speċi l-esej personali jilqa dan id-diżorjentament li ma nafux eżattament fejn sejrin li ma li qed nippruvaw niskopru toroq differenti, nippruvaw nesploraw interpretazzjonijiet differenti ta' dak li qed inħossu ġofina, dak li qed eh, inġarbu bħala bħala persuni li qed jaraw pereżempju post jinbidel eh, qudiemna. Jew ġrajja li qed tiġi interpretata minn nies differenti b'modi differenti. Jista' jkun hemm ukoll dialogi, literalment karattri nies li li jissemmew fil-flesej personali li jkellmu li xulxin jew li jkellmu lilna li qed nirrakkontaw fl-ewwel persuna. Narawha din fil-kitbiet tal-esejs, fl-esejs ta' Afro Confuso. Eh, u għal f'dan is-sens jista' jkun hemm naturalment jista' jkun hemm dialogi, ġifieri diskors dirett bej karattri bej persuni differenti. Ehm, u f'dan is-sens allura għandek il-possibilità li tinkludi vuċijiet oħrajn, mhux biss il-vuċi tal-jien, imma anki l-vuċi ta' nies oħrajn. Sfida kbira u opportunità kbira hija l-konfini tal-eżegħ personali ma' forom oħrajn ta' kitba, u mhux biss kitba letterarja. Mela, ċertament il-konfini bejn l-eżegħ personali u n-novella, u wieħed mill-iktar eżempji naħseb ċari ta' dan, huwa l-eżempju tal-novella, tal-kitba, tal-esej ta' George Orwell li jismu Shooting an Elephant jew Hanging. Shooting an Elephant jista' faċilment naħseb jgħaddi bħala novella. Novella miktuba fl-ewwel persuna, u naturalment il-letteratura għandha eh, tesplora ħafna, tuża ħafna l-vuċi fl-ewwel persuna, ir-rakkont, in-narrazzjoni fl-ewwel persuna. Xuti għan Elvin setat faċilment kienet hekk. Imma xuti għan Elvin eh, kważi kważi huwa wkoll rakkont fi djarju, speċi għandek dil idea li xaħat qed jirrakkonta jew ma jmorx għad qed jirrakkonta ġrajja li ġratlu meta kien eh, uffiċjal tal-Imperu Ingliż eh, f'Burma jew Myanmar. U qed jirrakkonta din l-esperjenza li, li fixklitu, li qalbitu, li ġelitu eh, jirrifletti ħafna fuq il-post tiegħu mhux biss bħala bniedem, imma anki bħala bniedem li qed jaqdi funzjoni, kważi kważi bniedem li sar funzjoni. U, u l-pressjonijiet differenti, interni, esterni, li jrid iħabba twiċċu magħhom u anki il-kompassjoni li jħoss lej dan lej dan l-annimal li minħabba l-pressjoni li li jġarrab li jħoss li għandu fuq jispiċċa jispiċċa jgħożbu. Imma l-esej personali joqrob ukoll lejn l-artiklu analitiku. Għax, per eżempju, tip ta' artikli li kiteb Ġwan Mamo fil-gazzetti u li fil-revisti ma l-iktar fil-gazzetti u li ġapretom u studjatom Jessica Migallef fit-teżi tal-masters tagħha. Joqrob anki l-eżej personali lejn l-istudju akkademiku, ġifieri meta taqra burmess ta' Omar Inxeir, kważi kważi għandek analiżi arkeoloġika ta' dan is-sit mitluf, ta' dan is-sit mitluf, mitluf, mirdum u mitluf, insomma, ta' burmess illi jitkellem fuqu. Joqrob ħafna lejn, jista' joqrob ħafna lejn l-eżej filosofiku. l-esej personali u dan nħossu fl-esejs ta' Kurt Borg jista' joqrob lejn l-esej politiku. Per eżempju, bħal ta' Arundati Roy li qed tirrakkonta eh, The End of Imagination jidher li li li li qed jirrakkonta dak l-eżej l-ewwel esperiment ta' l-ewwel splużjoni sperimentali tal-bomba nukleari min-naħa tal-Indja u reazzjonijiet mbagħad personali tagħha eh, ta' ħbib tagħha għal dan il- għal dan il-moment, għal dan l-episodju, għal dan il-moment storiku, għal dan għal din il xtaqbat tajdu avveniment storiku. Ehm, li jitqisu traġiku u nifmu perfettament għaliex tqisu hekk. Toqrob anki il-kitba tal-esej personali sta toqrob ukoll lejn l-esej reliġjuż, lejn l-artiklu ta' opinjoni f'gazzetta jew f'rivista, lejn il-memwar, ġifieri hemm elementi verament esejistiċi ngħidu aħna fil-memwar ta' Immanuel Mifsud eh, fl-isem tal-Missier u tal-Iben. Lej l-autobiografija, daw kollha naħseb jena juruna dimensjoni differenti, aspetti differenti tal-esej personali. U għalek nasib l-importanti illi il-konfini bejn l-esej personali u dawn il-ġeneri li jiena niżilt hawnhekk, possibilment hemm oħrajn, narahom bħala kważi kważi riflessjonijiet fuq il-possibilitajiet, il-potenzjal li għandu l-esej personali, iktar milli bħala straight jacket, speċi ġakketta li torbotna, torbtilna jdejna, torbtilna dirgħajna.

L-ewwel wieħed, tħabbat xtaqtek, it-tieni wieħed, in-nar għandu isem u t-tielet, ġo baħar jiskura sad-dlam. U poġġejthom ħdej xulxin għax Fra Ġoele dawn it-tlet dawn it-tlet eh, kodba ħoloqhom f'moħħu sawwarhom f'moħħhom bħala f'moħħu bħala triloġija, bħala bħala sensiela. Huma huma essays tista' tqishom bħala essays. Naħseb it-tweġiba tiġi mill-noti li taraw hemmhekk fil-naħta fuq ta' fit-tarf ta' fuq ta' kull wieħed minn daw il-kotba. L-ewwel wieħed isejħlu djarju mill-eremitaġġ l-esperjenza tiegħu ta' 14-il sena jgħix fil-muntanji f'eremitaġġ. It-tieni wieħed huwa noti minn paġna intima. It-tielet wieħed huwa eh, annotazzjonijiet mill-għarqa. Jiġifieri hawnhekk stess eh, eh, Fra Ġoele jgħat jindikana li, li dawn, dawn it-tliet kodba għandhom elementi differenti, għandhom elementi ta' riflessjoni spirituali, ta', ta djarju, ta' memwar, ta' riflessjoni filosofiċi, ehm, ta' rendi kont ta' esperjenzi personali. Hemm ftit minn min, min dawn l-elementi kollha, u forsi għalhekk eh, Mario Aquilino jħobb jinsisti kultant iktar fuq l-esejistiku milli fuq l-esej. Għaliex hemm elementi tal-esej Elementi tal-vuċi tal-esej f'kitbiet anki li ma nqisuhomx bħala strettament esejs. Dan huwa mod naħseb ta' kif nistgħu nħarsu lejn lejn eh, l-istorja tal-letteratura Maltija, speċi eh, rivalutazzjoni tal-mod kif kif rakkontajna l-istorja tal-letteratura tagħna. X'dawn dawn il-kitbiet, dawn it-tliet kitbiet li għandna quddiem naħseb diffiċli ma tqishomx bħala xogħlijiet letterarji wkoll, mhux biss imma letterarji wkoll. Diffiċli ma tarax ir-rabta ikolli ngħid intima bejn daw it-tliet kotba li għandna quddiemna u l-kotba ta' poeżija il-ħafna kotba ta' poeżija li pubblika fuq medda twila ta' snin issa eh, ġew Pigalia jew jew kif sar jiffirma f'dawn l-aħħar snin eh, ġew Elegalia. Jiġifieri il-ġeneru tal-esej personali, dawn il-ġeneri li għandna qudiemna, l-memwar, eh, anki l-autobiografija, xogħlijiet bħal ġen li jżomm nifsikti jew jew ir-rakkonti ta' tfulija ta' ta' George Peresso, tifel ta' nanna, daw daw kollha naħseb jiena jwessa l-interpretazzjoni tagħna tal-letteratura, tal-letterarja ta' bil-Malti u jipproponulna interpretazzjoni ferm iktar inklussiva tal-istorja tal-letteratura tagħna li mhijiex biss poeżiji miktuba stampati, novelli u rumanzi, imma iżjed minn hekk u forsi drama, imma ferm, ferm iżjed minn hekk.

programmi oħrajn ta' tal-intelligenza artificiali ġenerattiva jipproponodna modelli insomma differenti jew simili. Imma li jistgħu forsi jitqasmu mod ieħor imma m'għandix dubju li jkunu pjuttost pjuttost simili. Dawn huma daw li se taraba u hekk daw il-seba' punti se jkunu adattament tiegħi tal- dan model li proponi li bl-Inglis eh, ċat ċat GBT. Proponit li ċat tansu. Mela, Naħseb illi għasej personali li foka fuq il-post, jew li foka fuq post, mux biss fuq post, anki fuq ġrajja u ġisem, ma li foka fuq post, naħseb li irid irid b'xi mod jiddeskrivilna l-post, jiddeskrivilna l-pajsaġġ, u meta ngħid pajsaġġ mhux qed ngħid biss tal-kampanja ma jista' jkun il-pajsaġġ urban. Aħna dominati għal kollox f'Malta tas-seklu 21, fit-telet deċenju tas-seklu 21, aħna dominati għal kollox mill-ispazji urbani, mill-ispazji mibnija. U allura importanti li niddeskrivu daw l-ispazji, niddeskrivu l-bini, n-nies, l-attività li tkun qed isseħħ f'ħinijiet differenti tal-ġurnata, f'mumenti differenti, jew anki f'okkażjonijiet speċjali ħafna. Ġifieri li tispjega li li li li tispjega u tiddeskrivi jew tirrakkonta Ma nafx pereżempju it-suntier ta' Knisja ta' Bormla, ehm, tal-Knisja Parrokkjali ta' Bormla, jew jew il-Knisja ta' Parrokkjali ta' Bormla minn ġewwa f'ġurnata normali, il-ħadd filgħodu. Jew waqt il-funeral ta' Dominiku Mintoff, mhumiex l-istess ħaġa, le, huma deskrizzjonijiet possibilment għal kollox differenti il-Knisja ta' Borma, per eżempju, waqt il-ċelebrazzjoni tal-ċelebrazzjonijiet tal-Kunċizzjoni, ngħidu aħna. Naturalment daw se jkunu daw se jkunu fil-virgoletti speċi postijiet differenti u allura jiġu rakkontati eh, dawn il-postijiet differenti li fil-fatt huma l-istess post fiżiku ma li jiġu trasformati mill-mument, mill-ġrajja, mill-ġisem, mill-preżenza ta' nies differenti. U allura l-atmosfera u l-burdata, x'atmosfera hemm f'dan il-post, għal darbohra f'momenti differenti, fi spar, minn angolaturi differenti, sewwa, il-bordata li tinħola, il-bordata anki f'momenti differenti tal-festa, per eżempju tal-konċizzjoni, biex biex nagħti eżempju wieħed. Il-post isawwar it-ton jista' jkun tranquill, oppressiv it-ton. sowa eh, nostalġiku ta' twerwir, sagru, ambigu, eccetera, daw kollha possibilitajiet li nistgħu nesploraw aħna u niddiskrivu dal-post aħna u nesploraw il-post. Il-temp emozjonali tal-ambientazzjoni. L-ambientazzjoni hija il-mod kif speċi aħna eh, niddiskrivu l-posti ma anki l-ambjent kollu kemmu, l-atmosfera kollha kemmi. speċjalment dik id-dimensjoni emozzjonali tal-atmosfera u tal-post, il-kuntest storiku u kulturali. Kull post għandu l-istorja tiegħu, għandu l-istorja materjali tiegħu, l-istorja soċjali tiegħu. U hemmhekk nistgħu nesploraw kif gruppi soċjoekonomiċi differenti, klassijiet differenti jgħixu dak il-post. il-lingwa eh, li bija nitkellmu fuq dak il-post, jew il-lingwi li aħna nassoċjaw ma' dak il-post. Qed niftakar fil-kitba verament sabiħa ta' Fatima ejem f'afra konfuża dwar dwar bankina. Le bankina eh, f'post eh, f'Malta li urbanizzat ħafna li fih li minnu jgħaddu ġus differenti li li qed jgħixu f'dak il-post illum il-ġurnata li li jgħixu dak il-post ehm, b'mod komuni ma anki b'mod differenti, memorja marbuta ma' post. Anki l-poter tal-post fuqna jew tagħna fuq il-post jew ta' individwi fuq il-post. U allura s-simbolizmu u t-tifsir x'jfisser għalina dal-post. Xi rappreżenta, per eżempju, fit-tfulija tagħna, ħafna mill-istudenti fil-livell post-sekondarju kitbu dwar postijiet li għandhom tifsira kbira għalihom bħala bħala tfal li, li kienu postijiet importanti għalihom fit-tfulithom. Per eżempju, id-dar tan-nanna. Eh, Jew il ma nafx per eżempju il-festa ta' San Gejtanu tal-ħamru imma mejxa ma' nannu jew mill-perspettiva ta' nannu jew minn fuq spallejn in-nannu. Naturalment hemmhekk hemm hemm tifsira emozjonali kbira, tifsira simbolika kbira għal persuna li qed tikteb dwar din l-esperjenza tal-festa mhix issa mhix mhix il-festa tal-banda lori, le biss hija l-festa jew tal-lob tan-nar hija l-festa li hi tidentifika mhux tassoċja, tidentifika man-nannu. Għalija dik il-festa hija n-nannu, eh, speċjalment issa li li tiċċelebra u wara li n-nannu ma baqax ma baqax magħha, ma baqax ħaj. Eħaw, naturalment allura eh, il-post li għandu tifsira minħabba najdu aħna minħabba l-familja, minħabba l-biberija, forsi minħabba relazzjonijiet amorużi. Allura, relazzjoni u kol bejn il-karattri l-oħra, l-oħra li jissemmew fil-rakkont, fil-flessej personali u l-post. F'dan il-każ pereżempju n-nannu li jissemma f'din f'dan l-esej sabiħ li diġà ppubblikajna fuq Essays Beyond Borders. Ehm, il-perspettiva u l-lingwa, l-lingwaġġ, il-mod kif jiġi rakkontat minn nies differenti, il-lingwaġġi mhux biss il-lingwa fis-sens tal-Malti jew it-Taljan jew jew it-Tigrinja jew ma nafx jew l-Arbi, is-Sirjan, imma il-lingwaġġi differenti. Ġiri mod, mod tħares lej triq u tara dik it-triq bħala il-post li fil-fizmin il-festa eh, jiġi mżejjem ċertu mod jew li, li fih għalik dak il-post l-attenzjoni eh, ċentrali tmur per eżempju fuq statwa li hemm jew fuq niċċa li hemm jew fuq fuq dar li hemm jew fuq dar pereżempju li sar xi attakk vandalu eh, fuqha. Ehm, allura speċi eh, il-post li jikseb anki possibilment jissarraf iktar mill jikseb, jissarraf f'lingwa partikolari, eh, f'ton partikolari, f'portata, vokabolarju partikolari. U l-axħar riflessjoni fuq kif tirrakkonta post, jena meket nejt kif tikteb post, sowa, meket nabbuża ftit mill-lingwax. Aħna ma ngħiduwiex kif tikteb post, normalment ngħidu kif tikteb dwar post. Għawek qed ngħidu kif, għawek qed jisni qed ninsisti fuq kif il-post jimbena jinħoloq jissawar permezz tal-lingwa għalhekk qed nuża din il-frażi speċi mhux korretta fil-virgoletti kif tikteb post. Id-dimensjoni ta' żmien. il-postijiet li mhumiex statiċi naħseb mill-slides kollha, mill-riflessjonijiet kollha li tawni daw il-programmi ta' ġenejaj fuq fuq kif kif tikteb tirrakkonta post, naħseb dik iktar riflessjoni li laqtitni li personali, li l-postijiet mhumiex statiċi. mhumiex statiċi għax jinbidlu skont min eh, skont iż-żmien naturalment, jinbidlu skont skont il-bidliet li jseħħu eh, anki għax it-twaqqih ta' post, il-bini ta' post ieħor. Ehm, imma anki minħabba illi, illi kulħadd jgħixu bil-mod individwali partikolari tiegħu. Ehm, u kif il-mod kif il-żmien ħalli s-sinjali tiegħu fuq post. U naturalment ukoll kif dak il-post ħalli s-sinjali tiegħu fuqna bħala individwi matul matul ħajjitna. U allura l-punt tatlu jista' jkun Jista' jkun hemm ħafna tipi differenti, jista' jkun hemm tipi differenti ta' punt ta' tluq. Il-lesej personali jista' jitlaq minn tifkira personali ta' post, ta' moment, ta' ġrajja, jista' jitlaq minn ritratt. U allura pereżempju ritratt meħud illum, ritratt mill-ħut 50 sen ilu, ritratt meħud mitt sena ilu possibilment. U l-emozzjonijiet, ir-riflessjonijiet, l-assoċjazzjonijiet mentali dak ir-ritratt iqanqal iqanqal fina. Iktar ma nikber iktar nirrifletti fuq fuq l-importanza ta' ritratti, forsi għax forsi għax aħna dominati mill-missens tal-vista aktar u iktar illum li għanna għanna l-magna ta' ritratti tiġri maħna l-ħin kollu le fil-mobile tagħna. Imma kull darba li li li nitlef li xi ħadd għażiż għalija jew xi ħadd li kont naf ehm, e, e, nirrifletti fuq fu jekk għandix ritratt ma' dik il-persuna, mhux biex ikolli ritratt, mhux jisni biex ikolli jinnaf xi tip ta' tifkira superfiċjali ta' dik il-persuna, ma bil-maqlub biex bħalli kieku dak ir-ritratt jissiġilla l-relazzjoni ta' bejnietna. Per eżempju, daw l-axħar, daw l-axħar snin riflettejt fuq il-fatt li m'għandix ritratt ma' ma' Nicholas Bonello li kienu li għaddili il-manuskritti ta' romanzi ta' konċetta brinkat. Għandi li emails ta' nek, għandi għandi memories biħħafna ta' nek fil-dar tijaw, għandi ritratti eh, tal-manuskritt fil-dar tijaw, ma għandix ritratt ma nek, ma għandix ritratt ma nafx per esempio bil-manuskritti fidejna jien u dik dej xurxin jew jien u Marja Simjana li li traskrivet dawn, dawn il-romanzi u jiddispeċini li mandiġ, mandiġ dak il-ritrat għax naħseb li kien joffri dimensjoni oħra għat għal-memorja tiegħi. Nirrepeti speċi mhix l-unika ħaġa importanti, nos ħafna li emails li għandi minn għandu setgħu kienu ittri kienu fil-passat kienu jkunu ittri miktubin bl-idejn, huma emails u għandi numru minnhom eh, u nożżom ħafna Eh, imma ir-ritratt kien ikun kien ikun kien ikun dimensjoni oħra speċi ta' din il-memorja, ta' din ir-relazzjoni eh, li, li, li kelli ma, ma dal-bniedem ġenerus, ma dal-bniedem li anki kellu funzjoni importanti fil-kitba mill-ġdid speċi tal-istorja bikrija tal-letteratura tagħna minħabba li għaddinna daw ir-rumanzi ta' kunċett ta' brinkat tal-1919 u l-1922. Qed nitkellem fuq di minħabba fuq dan in-nuqqas li nħoss Minħabba r-riflessjoni fuq ir-ritratt, naħseb li r-ritratti huma importanti, speċjalment fil-kultura tagħna li tant tagħti valur u sinifikat lir-ritratt u li kontinwament trid tiddokumenta kull mument permezz ta' ritratt. Forsi f'dan is-sens ir-ritratt qed jitlef ftit mill-valur tiegħu. Eh, jien naħseb li huwa huwa valur personali individwali importanti u għatmanna nissottovalutaw dak il-valur emozjonali, dak il-valur sentimentali, jekk mhux storiku. Esej personali jista' jitlaq minn rieħa, minn riħa li tfakkrek f'xi ħaġa, minn riħa li dejqek, minn riħa li tirrabjak, minn riħa li tqabadlek memori sbieħ, minn djarju, minn inċident, minn nies, minn karattri, minn test ieħor li tista' titlaq minn kitba ta' xattieħor. minn diżappunt, minn rabja, minn nostalġija, minn fixla, minn assoċjazzjoni mentali tara xi ħaġa li tfakkrek xi ħaġa oħra, ma nafx sinjal ta' ta' ħanut, l-isem ta' ħanut pereżempju, jew jew karozza li tgħaddi li tfakkrek f'karozza li kellek, li tfakkrek minn fejn xtrajta dik il-karozza, eh, minn tela miegħek f'dik il-karozza, li ma relazzjonijiet bnejt eh, fil-vjaġġi tiegħek f'dik il-karozza. Naf, per eżempju, għandi għandi din memorja sabiħa tiegħi nwassal l-Oliver Friġġieri f'karozza li kelli kelli qabel lej lej post fej fej sar il-filmat ta' ta' poezija ta' film, film tal-poezija ta' waħda mill-poezija ta' Oliver Frigger, ftakarni f'dil karozza mur niġbor Oliver minn min, min dar tiegħu, eh, il-vjaġġ tagħna lej vjaġġ bil-karozza tard fil-għaxija lej l-ajruport bej żona insomma fit-tarf tal-ajruport in-naħa ta' Għal Safi. Eh, il-vjaġġ tagħna lura l-Oliver ikellimni dwar dak li kienet seħ Malta dak iż-żmien kif sikwit kien jagħmel xirrid ngħid. Irrid ngħid speċi dil-karozza dal-post eh, li fih innifsu mhux importanti, il-karozza ma kienx importanti, imma dak il-moment, dik il-karozza dak il-moment ifakkarni f'relazzjoni ma' ma' ħabib, ma' bniedem li kont nammira, ma' bniedem li qattajt ħafna jien miegħu. Fil-filmat li imiss, eh, nixtieq nitkellem dwar l-esej ta' Montan skont eh, Riflessjoni hija speċi ta' ta' Tim Parks, ir-rumanzier magħruf Tim Parks, fuq l-essays ta' Montaigne. Imma din għamilha din nagħmilha filmat ieħor eh, f'din is-sensa qasira insomma ta' filmati dwar l essej personali bil-Malti fil-kuntest tal-proġett Essays Beyond Borders eh, immexxi mill-Università ta' Malta u bissem ta' numru ta' universitajiet barra minn Malta, l-Università ta' Pisa, ta' Groningen, ta' Gent u l-Aqda tal-Kittieba ta' Sloveni.